Malaivi yanetsa. Tomirawo zvaitwa naNosi. Nosi amira hanzi handisi kutanga kana kusvika pane vanhu 200. Ndiri pano.

As much as mental cases can be there this one is a serious serious one I feel bad for her but at the same time she need to get it together oh thank you she needs to get it together hakuna hakuna kupenga kwakadaro both of them vese vanopenga asikana wacho ari kurilisawo zvake apa abva kukandirwa zvihembe panze maizvo zvaa mucommunity puu These people are crazy I just don't even understand hanzi what was his name Nox anga arikuti chii anzi ndoda pane vanhu 200 manje ndikumirawo zvaita Nox mauya wani kwaNox muri 200 Hi everybody hello hello I'm glad to see you ndatopfeka kukwena vanopukutsa zvese zvazva zvine tsvina Hi hi Michael how are you ehe akupukutawo ndikati live unogona kutanga uchema because you know ana Olinda

Ngatoti keep all busy isu vamwe kutadza kushaya kana kufema vakomana madiro atinoita nyaya vanhu kutadza kusenza I'm so sorry vanosenza zve vanenge vakawachwa pa clock Hi guys how are you I just had to do a live come on guys that's what's been going on ndikati ndiuyewo ndimbochema then I'm waiting I'm waiting for an audience this stunner anonzi ani zita rake Desmond Desmond Nyadengme is a whore that's all I heard I was like oh my god he's a whore said the wife but he's not a whore again today thank you guys thank you ndangopfekawo ndikati ndinazobuda shaini seizvi mazuva ano kune vari kutopa mr and mrs stana vanetsa But anyways guys your take your take on this Tana and Olinda thing yesterday takamuka takupihwa back airtime yangu haisati yadzoka nanhasi nhasi tamuka futi munhu wakudini wakuchema stop confusing us because isusu we can really really nzwira you tsitsi tokunzwira tsitsi we can feel bad for you we can Cry with you at the same time ukada kutibata mabalance tokushauda futi woshaya chimiro pane vanhu because time time itime kai this is time hesi koni matii mhaa matii mhaioo mainini Constance kanongara ehe aiwa asikana asikana nemukadzi wake ngavatibvire apa.

Best Zimbabwe unogara nasana. Aah Duffelberg mhai ngaaiswe muduffelberg munhu uyu adzokere ku Britain uko afambise basa aramba achi maker ma million because at this time I can really see without pumping money out he has no luck because kadudu kanoda bag I have actually realized kuti kadudu kakangwarira mari but idofo in a way too idofo in a way because this guy Dai ari dai ari mukorore wangu ndakutoti shasha apa wagara apa wotoruma kusvikira zvanaka because that was good he has it good kutengerwa mota ye 40,000 for his birthday oh my gosh which which woman does that in this day and age unless kana mungoriwo ma celebrity ane mari dzawo dzekutambisa and ndozvamunoitirana ii a 40,000 dollar car for your birthday from your wife wife how long have they been married And a big wedding that's coming I'm sure muchato iwoyo uchanetsa I hope hazvipondani musi wemuchato pakaita raini retumwe tukadzi because chances are there will be some other women showing up at the wedding too since it's Tana aine aine a sugar coated uh, front line handichataure hangu zita racho chairo chairo moziva zvandiri kureva inenge ine shuka because no Hi guys eeaa handioni zvakadaro kuti Olinda washingira kwazi ndofira pano mazviona did you see her trying she is talking about committing suicide imi kana munhu sugar coated front side ichi ichi chiweti front line coated nesugar because handioni zvichiitika kufira ani kuti zvadini

It's just you know ridiculous honestly zvakutorwadza kana kutarisa I'm just looking at you I'm crazy in my own ways but wow tikanzwisanai muraini vari vari crazy ndine couple of people Orinda pamberi eh, Orinda chakapenga Tida kudunda achipenga mamuona achistanner achirohwa warohwa wonzi boom chabva yamhanya speed hamuna kuzomboona kuti stanner waendepi paanga akuda kuuya wazoti hanzi crazy crazy pafoni suicidal suicidal chadhaburwa quick quick charohwa ngembinga chaa charowe pasi ndikati ah hino ingaite imba ere iyi yakadaro izvi ndikati oh my god Olinda wasaiti zvekutamba ba Ende stan aigwara gwara chairo ndaomawo nekuseka ndandisikuda hangu kuseka pandaona video yacho ndanga ndisikuda hangu ku Am I sounding faint I think speaker yako yakafa kana kuti yambobhagurwa ndiwo Linda otherwise I think I'm okay everybody can hear me right Haa vakomana nemofti guys muchionawo choice dzenyu dzamunoita dzevakadzi tangai maite mamental evaluation because ukabatana nechakaita sa sa sa saolinda ka unenge wakaura chokwadi unobude mweya because hachibvi muno munopedzerana muripo zvichikutengere motikari uchipwanya zvichikutengere imwe but hakuna zvemapink ifonkesi mumba umm mobva masiye kusaid moziva kuti maite zvaani zvechimhamha Thelma, you can't hear me either? Does everybody hear me though? Vasiri kundinzwa monija kutaura naOrinda mutengerwewo mafoni zvakaita stunner because I think mafoni enyu akafa. Mm, because Orinda unotenga zuro anga achipa anhu airtime uchaona adzoka futi because right now wati zvinhu zvatoo bhoo vanhu vemaradio ndo vakuti disturber Iyo vanhu vacho vachinyanyawo imi mema radio munasiyana neani chamuri kuda ma live ma live chii chacho chamuri kutsvaka anhu ari kupondana kudzimba kwavo muchabatanidzirwa muma suicide attempts iwayaya siyai anhu aurayane ega zvisinei nemi siyanai nazvo kana auya nazvo pa Facebook chitomhanya nema video because ndoo zvetiri kuita isu chedu kurumba kurove speed video kana yabuda nayo ku profile nayo kutsvetawo pakubatabata zviri kurambidzwa taona ma live Ndikati yohs regai nditopfekawo ndikasarira nguva inotipfuura iyi ndokutofamba kwazvo umm kwaye hanzi itai madonations ndikati nhai kana iwo Blasen acho anga ari kuitawo interview i radio station ipi zviya i can't remember but one of them nhasi I've been all over the place ndaseenza dai iri paycheck ndapfumawo sa Olinda umm ndikadai ndaa bhoo pachibag ndakutotsvakawo chi stamina changu. Umm ko vasiri kundinzwa seiko musiri kundinzwa. Maungira acho hakuendi ari muromo hamuna kana chiri kuita noise ndanyatsogara pakasununguka eeh ndakutodawo ndikanga ndadai izvi Facebook tofanirwa unyore tsamba because we need to start getting paid haa ah, kwaa ndiko ndapenda penda ndega handina ndatotorawo paint brush nezvipendi pendi zvacho bva ndatotsvetera tsvetera handiri kuzvijaira ba izvi Ndakajaira hangu kundozvifambira hangu ndiri chimunhu Taulinda umm Taulinda haa imi vanhu sorry henyu vanhu varikunzwira havo tsitsi or Linda and ndinemiwo mazviri I feel bad for her as a woman but at the same time come on now nobody is gonna take you out of your mess you sometimes you walk into your own damn mess You just have to fix it yourself amai volume iri pa high iyi handichina volume yatorwa yese Olinda na Stana vavo vaita overload zviro zvese pa phone apa kana live yacho ndandichina si inotombobuda here ndandichitotya kuti icharamba because haa these people mhani I think yatoo styra day by day panenge paine chiri kuitika mangwana muchaona akuuya futi nedzimwe kwaizvozvi zvazi musati disturba bazi chimbotisiyai tiite zvetiri kuita and I'm looking at it like oh my god Mama muri pama live manje manje apa suddenly takumu disturber tipei matipa ndimatipakurira chiuyai tidye sadza racho tese eh these two guys they need to get it together iya kana ivo ana mainini vekwanana Sithana even the other one wacho Dion wacho hanzi ane nhumbu Apa kuri kunzi kune kakatizirowo last week yapfuurayiyo kumba kwana mai Sani asi mai aya aembera pa video akati bu bu bu ndamboti chiiko aombera akati huyai kani tichitaura ari kunakirwa ese hama dzasitana ngemari yemukaradhi haangaregi kuombera paya parohwe gusvu gusvu gusvu ah mai aembera aya akachema chema akati huyai titaure kani huyai titaure mainini musadaroba ndikati yasvi hamuregi kuombera zve. Ari kufidhiwa chingwa everyday mukadzi wasikana une marika uyu une mari ibank move in bank muuya uya he works hard there is no woman I've ever met in my life that works hard like that woman umm unoseenza kuseenza kuseenzi zvekuseenzesa zviya zviya handisati ndamboone mukadzi unoseenza saizvo ndisematariro ake she said there is no woman I know on this world

It imbwa ipi which is the worst dog of all dogs pajure because umm this one this this dog requires a big big award akavezwa ne gold sana wa break record wachemedze mukadzi mukuru mukadzi mukuru kusimuke Britain. Kuuya koridze mhere and that house now I was shocked inini because for a minute I thought she bought that house according to the money she has ma 40,000 because for 40,000 dollars motikari yekutanga iya I am imagining the second one I was right about the same same price then iyo Mercedes Benz imari imotikari inodhura ka iyi musaite zvekutamba nayo ba engine iya yakaoma yanga ichidriver nemukoma Stanina and uh, Looking at it ndakuverenga mari dzacho counting the amount of money tekuti apa actually paid for ka little house you know you know instead of kuroja mu gated community mafanana ona Loveness unogare mu basement rakero hazvizi kusiyana ende hamuyi muchishaina ngemari dzenyu panapa you know saka ah, same same sronenungu nice call ndakamusengera zvese izvi zvezvo but for investing that money ini this little boy kachiri uzviitire wepi ah, your kids my dear friend ini nahangu kutaura chokwadi haina dhora i no penny comes out of my pocket kuti ndinotengera munhu kuti Haa changamire acho ngaatoumbe yawo ini ndotodawo yemkablazo yekuti ndiswere ndakuburitse yangu ndine ana aya arongomuna arongomuna anode ane future mumaoko mangu ini every time you kanja ne helper these kids for college akomana munokuwara kani stana wakutoita unga you know he is a very lucky boy very lucky boy Very lucky boy and like I'm saying Olinda if you were in there for love yourself this whole money situation shouldn't be even coming out public like this you should just be crying kuti wahurigwa zvekuti hanzi ndakazopinza mari this you are literally buying this love my sister my little big sister you are buying love and you cannot purchase love hakuna kwainotengeswa harisi paketi relacto haisi chicken ina haisi nandozi Munhu wakaitwa made the way he is and you're not gonna change him either deal with it or walk away or maybe the coffin direction like you said ndokwaanopedzisira akuendesa because type yasitana yayaka handioni uine zororo mudikani handioni muine zororo mhai handioni muine zororo mhai Handisi muporofita kudzokorodza hangu I'm not a prophet mm, kutaura eh, harisi packet relax kutaura chokwadi handi pa it's not like you can go kodzonge kodzonge hazvisi kunyatsonaka vese kasawa cream kodzonge kodzonge kaspoon keshuka imwe munhu just like the guy that tells you kuti kwanzi wakakora paakakuona wanga wakaonda honey No liposuction for no guy if I don't if I want it because I want it then I'll do it not because some guy said azoende ko drainwe mafuta ngaaende a drainwe mafuta ku ake iye first inini angu ndinofamba nawo mazifuta angu umm hatisi kuita zveku drainesana mafuta kuti zvadini muchipotsa mafa mainini musadaroba mari too big sister don't do that This don't that yes nhasi vari kurenta nhasi anga achitotaura wani pana landlord ini ndazopay attention dzimwe nguva i don't pay attention zvitori nooniko zvakunetesa zvinhu zvacho ndikangoti terere terere ndoziva kuti ndiorinda wadzoka e ndikati terere terere ndoziva kuti ndiorinda wadzoka zvatangazve ndikati terere terere ndoona kuti anhu akupiwe airtime ndomirawo pamuraini mm. e Ndinomira kana kana yanguva yeairtime. Makambozondione pafoni ndava mumurainiwo ndichitsvakawo kuti nhamba dzacho dziri kuendeswa ngepapi ndiendesewo because ii ndakapinza nguva parunhare apa. Umm dai zvaibhadharwa shuwa ta tapfuma ndikati haa matambosi vari kubhadhara nhasi idzi akomana akomana that's what I said ndafunga kuti ari taura kuti mortgage yangu imari yakati akutotaura nyaya yekuti azi kurenter my goodness gracious. Umm umm umm ndosva ndagara hangu mukachitumba kangu kane one room pane kuuya koshambadza mari yema 40000 nenyi nenyi nenyi nenyi iih neurombo ndine urombo ndine ariyo akambobata mari neanodzibata hatimboazwe chidzimba bamwe vanhu ndoanotaura kuti pane bhegi Anga saro chimhamha chine bag ichocho musaite zvekutambana anadzo mari haatauri ba iye une godo munin'ina wangu munin'ina kana kuti mukoma chi my little big sister whatever the case because iye une shanje dzinoita kumuruma ruma shanje dzinouraya munofa kufa ngemwoyo haikona kutombozviuraya ba ma blue pills haatombozoshandi Haa sense kufa ngemwoyo kuti dambu dambu moyo kuita zvenhando kwakutofa arume aya anouraya handiti zvirwere basi zvinouraya musoro uyu ukatanga kutema moyo kwakutoti dambu dambu munhu kwakutofa akomana hesi Thelma maputi nhasi tiri kutoda maputi akawandisa because umm Facebook yaita kunuhwira. Zvambotanga zvichawawa ndaputira nyaya I hope nhasi anomuka akanyarara but pandamuka ndoende first thing ndochiti ndaende koita kotsvaka Haa chidodonya kudodonya kutsvaka kuti amuka ari pa position ipi nhasi it was hard to ignore Haa izvi ndabva ndangoti Mwari makanaka matimutsa zve mune dzimwe zvimwe zvekuita nhasi muswere vese kwaka snowa ndikati ah kuswere mumba ndabuda hangu panze apo wotorwe ma picture ndichimboona hangu glory of God chando chanaye kubve mudenga ndikati Let me go back in handiti umbotore two minutes because handiti mhanya thank you guys thank you i love you guys so much uh, i had to do a live mazuva ano ndandikati kandimbodzikama ndiri munhu wepa you know ndine munyama handina munyama kunyepa hangu munyama weiko unozviitira And hatina hatye ndenge hedu hatina zvinozvitinetsa zvakawanda tasiyana nana Olinda inini hangu haa zvekuti azivz anasikana inini ndosaka ndichida hangu twakati twati kurei tudhara tune mari dzako because time time anasikana aya either unenge wakutonide kuseenza you have to be the hard working the hardest working woman in this world for you to be like Olinda okay isu hedu tinoda hedu chii Toda heda no one uyo one dzawo neni hangu ndi mashereni kwangu twira asi ndine ndichidawo pa pa zvakati o handingazongoitiwo walk into that misery misery ya stana und hanzi chii drink yacho yakanzi tii nda inda ndisina kutombozviona ka ndakazonzwa zvakuzi two keys two keys ndaku googler ndakuone two keys dzacho penoti zvinyi ko ndiyani wari kugogodzawo apa ari ku ndiyani ndirai timboona kuti panani pa door apa Eh has two kids ini two kids chii asi ndakupenga kani amuzuzwawo chagogo James so ndandazorinda wauya ndakuzobhakurwawo zvaitwa stana ndari akutoda kurwe speed kutiza i orinda orinda unokwatura handa ndakuda eh, stana warohwa warohwe before he knew it stana wanga kurwe speed Ndikati igwarawo futi ko kuzode kuuyawo mukamya iko kafesi kunge chi kunge kanyamutswiri ehe haana kumbondinakira ba ini chitani ochobva washaya kuti Orinda wacho uri kurarirei ipopo wakamutarisa kudai kwakutorarawo futi husband next to me Hai handidi hangu kutaura zvekushata kwana asi pane basa gumo chitiri chezviri chimhamha paside apa chakazvimbawo kunge apa apa kasikana kakaswelawo kari apa kakangoitawo swollen karipo pa two keys e I can just imagine wakatengerwa mubhedha last time handiti yanga iri nyaya yekuti haana headboard wanikawana hake chimomz chake chinomutengera mubhedha wakuita zvekuti unoita zvitsverudzi zvakadaro ngeiko zvakadaro Eeh wandirwadzisa mwana uyu ndati dai ari wangu mwana uyu ndakutotaura kuti bambomini kutodzikama chimama chinochengeta ichi totombofamba nezviripo timborya makambozvionawo ah maona amwene anga achiombera aya akati muroora adzokere Britain chingwa tinozochionepi Chingwa because kano performers makaiona trolley ya stunner yakazara ngema two key three key four key whatever the case that is hanzi ka hanzi ka doro doro kakachipa chipowo but unokadawo imoti kuite mari ndokuti hauchadi magwere ukanzi waane mari hauchadyi chibage nyimo unoidyawo coz

People can call me crazy vamwe ndachinzi hee vakazitamba pafacebook uko fokoro ndinotamba ndaka pane imwe sister yandakayi hee mwana wako akazoenda payoutube and to see you dancing like this chin my kids don't need to go on youtube to find me my kids live with me their whole life they know musa ndinomuka ndisingapengereki kudaro my kids will start wondering kuti mai vaye asi vafa because the crazy mother is who has raised them That's who I am call me crazy but that's what it is don't think about hee ngo vana vake vakazoona zvakadai trust me vana vangu have seen it all whatever it is zvekutamba kwandoita vazvii kutamba izvi ko munhu unorambidzwa kutamba munhu kana musikadi garai mayo garai mumasofa dzisai masofa muchionawo tichitamba inga wani mainini ori ndaari kuite zvinorowa pafacebook muri kungoentertainer wani Ini ndinoita zvandafunga usingazvidi musaona because ndine time yekuti ndinotomboendawo pa YouTube ndotokonya kudai kwakutoona kuti iyazve ko zvii zvendiri kuona izvi kwakutofunga kuti iyazve inga ndarasika kwakutotokonya imwe next one kwakutofinder the next thing I don't have time to be sitting there criticizing and whatever whatever life has to go on

Suddenly you like I say life is just out there you have to go shopping people will take a screenshot of you there it was boom and I'm like oh wow ndaingoona half half body pride ndine zvima sisters zvangu zvima nice big sisters zvangu apa zvine love with themselves auntie Jenny did you see auntie Jenny that woman is a nice chubby woman and I don't think if she loses any weight she will look any better she has pride in what she is and you know

Your heart is what people need to see through instead of kuti hanzi ndakafuta handichadi kuonekwa I nditori nema issues nevanhu vane self esteem yakanya yakabva yadaro because I mean they are there are reasons why people look the way they are we can't all be skinny we can't all be fat is tiri pakati nepakati I can't stress myself ndotodawo mazigara anenge ema big sisters angu but I can't have that because I was made I am the way I am and I have to love the way I am and God just made me that way and guess what life has to go on musandino I'm thankful I'm thankful for whatever day way I wake up I'm thankful for oh, mabvudza yakukura I'm grateful for this rakadambuka apa mbichana ndongoti mheno kudambuka zvekwe bvudzi ndakadhonzeka ndakarukwa richamera futi you can't sit down and stress about everything there are women mostly women varume vazhinji ava havana stress dzema looks idzi chinei chine zikudumbu racho rakaiti uko but hachimiri kumwe doro because that's just what it is chinode doro racho zikudumbu uko chinomuka chichirove masese acho because Haa dumbu haritombomubhodhi unonga achitotsvaka kuti ndorizadza sei ndani iri but imimi vamwe venyu you just can't think of the reason why I could be like this is God gave me all these blessings my children ndakazofuta ndaita ana and these are the blessings that came out of this big stomach next thing makutoita worry about liposuction liposuction for what especially if it's being demanded by some guy he can walk the hell out and go and find a skinny woman if that's what the hell he wants I'm not going under the knife for nobody hey hauna mazamu hauna magaro hauna chino chino I'm not doing that for no guy that guy can walk the hell out and go find somebody else that suits him iri nemafuta angu mondisiya ndiri pano ndichiboila nemafuta angu I have no time Yeah. Very beautiful. You're right, target, no, target locks. These women, most of these women, honest, in any days, times I wake up and I'm looking at myself like, ndine totombobudawo kamasiriri takarara kachenero kadari tasemugirazi ukatashaya wakutoshaya kuti nhasi beauty iya yezvimarangara zviya yaendepi you know

Whatever the case umwe musi ndi ndakambozvimbe face kudai ndabviswe zino do you know one time face yakaite double kudai zvekushaya hure kuti iri papi and my friends were visiting me iti ndaioma nekuseka ndikati ndamukawo ndiine nzou kumeso mazvionawo here anhu wee people those, those that remember that case constance you know that pandakambozvimba face honest ndaishaya hure iyi kuti yaendepi ndakazvimba zino iri kuzii kuzvimba kudai izvi kudai kure All I was doing about it I, I wasn't stressing ndaitadza kana kuseka because kana muromo uyu wanga usikaoneki ipapa apo mazino ndanga ndisati ndagadzisa anga ari manyada mazhinji acho waitadza kana kuvhure nyada kuti ufeme ngemuromo kudai wobva watoona kuti yake inga fesi inomuka ndanga ndakuchigaya manje ndikati you know zvikaita permanence kwakutojairira saka ndanga ndakutofanira I, I try to get myself used to that big face ndikada ko zvikasadzokera back to normal unozvitaurirani Best kutongondila nezviripo ndaitomuseka ndichiti ah ndangomuka wandiine nzou kusu handizivi kuti yabvepi but that's the case ndozvakaitika zino rakazopora haro zvikazodii zvikadzokere pazviri you know zvinonetsa and like I'm saying if the man doesn't want what he if he, especially kana murume akakunyenga uri dakudunda Ozodawo kutaura kuti time time handichadi mafuta anyanya aah uyo ngaaende hake uyo please because haa vakazara uko vane ma makodo kwakazara ma skin mabhonzo ariyo kana akude yellow bone amuka one day uri kude yellow bone after wakakunyenga uri muzvipa zvipa please zvekuswera makuzorana nema whatever nonsense zvinozoreka kuti mutsvuke I will not do that not for no man kana asingadi ngaaende. Kana I mean vamwe venyu muchapedzisira makutora pendi kupenda kuda izvi nge paint brush kuzvipende kuite pink because mazi muri kuda kuite mubude munhu we pink just because you spend so much money on him come on guys come on just love yourself just love who you are and like I say count your blessings kumwe kufuta honestly mostly it's not a choice Some of you just have those good genes dzinoda hadzo kudzeya kana zvichide kutsenga kuti musimbe munongotsenga zve kudzeya and you've made we've made kids look at the beautiful things that comes with that and look at it as a positive thing there is always been pane zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu especially hwangu i don't even want to start offloading here because mungazotanga makuti mai vaya vatangawo vakutonge orinda Some things some days you wake up uri up here there's been good times pane matimes in my life when I'm just like oh my goodness life is so damn good umwe musi unomuka usina kana dhora IRS yakatsiura mari yese kubank wakabroka zvekuti unoshaya kuti kana nhasi vana ava ndinovapei embrace life figure a way around it it's not like you know Ah ma I, I did my, maiti isi Benson mazina angu ndakagadzirisa because it was my choice I, I could do it I could afford it at the time and I did it saka you know, no hapana murume akandipa pressure yekuti une nyada I wanted to get them done that's what I'm saying make these choices and eh, mazina ndaitadza kudya ne one side saka that was actually the real reason because madira toita kuya Hazviiti kuti ndishaye mazino ikozvino dai ndakatadza kutoisa ekuisira acho ndaitootenge madenture because chikafu chinodiwawo pano chikafu tinochida haa hazvina kana problem and mazino anofanirwa kugadziriswa dai paine waitengera zvaa zviri nane saka because steak ndinoida isizi kunyatsobikwa saka zvinode mazino kuti udzee Saka I definitely needed to get my teeth fixed for that one for sure saka that question is answered the rest shall, shall follow eh. ngatizvidanhu wee kuzvida haikona kushupika ngeanhu anoda kutichinja ndachemawo hangu handina misodzi yapera ndakachema naurinda two days ago but ndiri kuchema mukati memoyo tasikana let's just learn to love ourselves Let's learn to love ourselves and you know there is ways of escaping masituation anenge anasta naya don't I just don't understand vakamboonana seiko vanhu ava ndiye nani kuva neinside ye yastana naolinda because I don't understand Chiinyi ko Stana chiinyi what is it vakaonana sei what happened ndozvandirikuona I think ndoparikupinda nyaya dzemari dzese Olinda please my sister my little big sister don't end up wamuzvikwereti don't end up mamuzvikwereti because the end thing is takambozviitawo izvi zvokuti unoti nekamunhu kasina chekainacho kwakutowazi ndiri murudo akumanaka Ende turo itwotu tuno tuzvipuku utwo they drain you and once you see that oh you could be very correct kuti maoff layer handizivi hangu maoff layer api because zvino I could actually kwana mumaoff layer but hangu handiendi bakuonyenga ndega ndinomirira onyengewa because hazvisviki ipopo apo but you you are very correct var vakadzi mazuva ano they have really come up front nenyaya dze they do it they really kana vada chiro va havachamiriri kupuhwa haa kundotora they go and get what they want and like I'm saying tumwe twacho tuzvipfukutso unomunywa kunge mujuru how can you Sly people in to promote video murume and apo according to nyaya dzacho apa wakanozviroora 20000 dollars zstana wacho hanzi waiiwonepi 20000 dollars yakunokuroora ende chii chairoorwa chachachowo paya paya maiitei mamuchiti murikuitei pakuroorana kwacho what were you doing

Wedding of the century haisati yatomboitwa wedding yacho kana ye wedding let the people look at that and say wow this was a wedding of the century because kana wakutotanga wakutotanga kuremekedza wega wakutotanga kukwidza ndege yemapepa muchato wacho wega iwe usati watombochata apa muchato wacho hakuna hope yekuti uchaitika Wedding of the century inogona kuita wedding of the century mangwana makudamburana damburana taapano futi taakuti hehe mari dziya dzese dzakapera all that money that got into there eh, because muchahaya nemahericopter zvekuti zviite century vamwe takafamba ngemotikari tumotika chero ichi chachine engine kuti tichate ndo muchato waitofamba zvanga zviri more normal Imi muchahaye ma helicopter muchahaye golf club yese kuti zvifaye because asi andamboona kuti munoite party whatever that party was yaakataura yekuti ndakatengere club yese ma drink I did it for you when are you going to start doing something for yourself because everything that was mentioned in those videos was this

There is time that you need to resort to this whole thing and start saying this is now for me if it's not for me then I ain't for it come on guys thought ndingai mai kimbara anotaurisa i talk too much i guess right munoi tageza Ndambode kuuya ndine tsvina yangu ndikati ah ndakuzofananawo because mazuva ano Linda dzadzisiri kutombogeza dzadziri kungomhanya unotoona kuti dzakapressa ukaona munhu wakajaira kuuya akageza pamalive apa and iwo malive ake honestly there is always something going on kwakumboitawo live yekungoti live im out being a mom taking care of my kids enjoying the weather it's common it's normal come on Why always dramatic itawo drama womboti zii kwe two years ne drama mozodzoka zve time time paine chanetsa. I know some of the guys the thing is about honestly most of these young boys vanenge vachitengekwa zvinhu zvacho they don't they know exactly what they are doing ma atm doesn't necessarily mean enda nekadwo tokonya tokonya manumber zvimama Ndimama catch one good chimama good to go chi sugar mama blesser shame shame Sorry ndakutaurisa ndichienda handina hangu ta I'm just like what the heck I've been trying I've been wanting to come live since yesterday ndikati rega timbomira

That woman was doing that's all I listened to for like a good minute. Hakuna munhu anofemereka kudaro zvedrama kana that's why I said if that's the case waiting kuzoziva kumirira audience. Yeah, I need an audience. I need an audience. Oh my gosh, come on lady. She needed an audience. She, she, did, she knows what she wanted to do. The, the way she's trying to get that attention so bad is how she's, I mean, she gets it here. We give it to her because it's tinayo nguva yacho. Akuswera chaiko takagara. Handina kana chisvinu chakazobuda kana kurya ndakakanganwa zuro. Tamba hangu panapa ndichione nyaya dzaOrinda. Orimidi, Orinda, whatever that is, the, the Chidemeshians as they called them. Hoo people learn to love yourself learn to love yourself love yourself ukutadza mukadzi ane hasha uya une hasha asi ndambone hasha eh, sana ka iye haana matyira sana because chimama chiya chikakugarira Nehasha dzine mukadzi uya uya haupasimuki haupasimuki chiya chikakugarira Satan needs to iye wachowo futi kapenziwo kemunhu he needs to cut it because mm, people machiona mafemere mukadzi unofemeruka uya unobude furo ngekutsamwa I, I was like what the heck is going on pane imwe yanga yakutomboita kunge ndakati asi vanhu vaya vaburitsa sex video because mafemerukiro acho anga ari ekuti uh, pari kushandwa she had to put all the energy in there if you can put so much energy in being frustrated and angry about a man come on and the way you pray the way you pray vamwe titori nani tiri kuzvinamatira tiri magumbezi The way you pray, you say you pray, you spend your time praying nekuenda kumasowe you need to, to devote like a whole 22 days nehalf praying for yourself just say lord help me find myself lord help me get some self esteem bring me back to know myself so i can love myself better Kumwe kunamata hakubetseri chinhu kana muchinamatira zvinhu zvisinga existi. Ukaswera uchinamatira Stunner, Stunner was born the way he is. Stunner doesn't need your prayers. If you want to pray, pray for a better marriage. Pray to, for, for the confidence to walk out of this abusive relationship

mozoona mozoti bvunzoti sei tichitya kuroorwa hatityi kuroorwa but tichionawo zvakadai izvi takabveneko tine zvatakabudira mudzimba idzi vakabuda takabveyo tine zvatakabudira mudzimba umu haikona mumwe naumwe une mareasons ake Satishora ba here I know people will say everything they want to say but never heard these foolish situations dzana amwene vanouya vachiombera padoor because chibag chaakuda urowa pasi I feel bad because those amwenes too need to calm it down like zvaataura iye Olinda she was correct kuti dai mamuda kuuya nebhande mungadai mauya nebhande muchirowo wenyu mwana because inini dai ndirini mai aOlinda ka Nditi ndauyawo nebhande ndichidabura iye Olinda wacho because unodawo mushamhu haazwi. Wakanga anoita zvironge hope. Ah ah ah ah ah mainini usadaro ba. Usadaro ba. Find a way to love yourself guys. Find a way to love yourself. There is something in you that can be lovable. Don't ever be told kuti hapana yawina hanzi awu people I'm, I'm embarrassed kuonekwa newe out there fool embarrassed if I'm buying the whole bar drinks you better not be damn embarrassed you better like that shit and just enjoy it whilst it lasts ha embarrassed kuonekwa newe wa- ndazoite dhadha nhasi ndazoite dhadha nhasi asi kana tiri kutenge madrinks uko munee muripo pasaidhi muchisekerera Vasikana musadaro kunyanya madzimai mostly this problem is not among men yekuti varume vazhinji like I say munhu unenge ane chimutumbu chake chedoro chibeer belly haumoni unomuona akabata chibuku chake because guess what ndoo zvaanoda Honestly body ya Olinda iyi hamuzvizive kuti kune arume who will die for a big woman they would not touch anything under a certain size and there she is wasting her time ne nampurwa nampurwa mskana uyu Ini pandakamuonawo kuno uku ndakamboti ndakatoti ndiyaniko paakauyawo kuno kupati kwatakaenda pakauya akatamba tamba mbichana mbichana ndofunga anga ari kungotsvakawo vanhu vane mafishes ka anenge achifisha zvakataurwa ndi anonzi ane matino but maiti akati mafishes anenge achifisha fisha wauya munhu tatamba tatamba ndakuzonzi sei wachuzwa iwewe kutamba ndikati kuchuzwa ndiyaniko ini ndaichingotamba ini handiti ndiri papati handisitana ndikasitana wei I'm looking at it now like are you kidding me this this kid for real ese anode shamhu baba ye shamhu aya achiri kugadzira here shamhu mundisirewo maorder because aya anotoda riri truck truck rese truck load zifoti tani chairo reshamhu these two need shamhu kupura ngemwenge ngouko mwenge uye unotanzi mukaona asana murowei murodi asi izvozvi zvanzi vadzokerana kutaura chokwadi this is ridiculous One second murovei mukamuona muroad saka vari vanzi murovei mukamuona asitana tsvakai matombo muposhere kana mukaona ari ese naOrinda wacho temai kana motikari yacho because manzi rovai zve sitana wacho hanzi tiitirei go fund ti ti go fund yemuchato tinoite go fund yemuchato weanhu ari kuite million dollar wedding tinozvikona isu tambopedza kubhadhara mabhiri emagetsi nekutengera ana chingwa Haa misai mushe anyway ndakuenda hangu ndakuenda hangu ndimbobve panapa because tazotaurisa tozoita mbiri yekuuza akarovee live ye ye ma hours acho mangani peno whatever the time is handida hangu but vasikana just so you know I see a lot of beautiful beautiful Zimbabwean women African women whatever just Love yourself learn to love yourself just invest time stop praying for others there's times inini ndine nguva yangu every time when i pray ndinotori netime yandinoita munamato for this girl this old lady sometimes all the time needs prayers i pray for myself Kuti Mwari ndodawo zvakati ndipeiwo kani zve ndizvi ndiswera uchingonamatira amwe uswera uchingonamatira amwe by the time you finish and amwe acho arikutofambire mberi because kunamata kwavo kwauri kwaitira ka bless stunner bless stunner yes God is putting you as the blesser You are praying for Stana to change. God is making you change him by giving him all your hard earned money. Bless Stunna bless Stunna God bless Stunna change him God is blessing him he is changing him by you taking your money and giving it to him to promote his business come on lady after all you got kids that need that money you have kids that need that money you have children that need that money ini anytime yandobata dhura ndikugaiti ndotengere mwana wangu chii Ndoitire chii mwana wangu ndikangobatiswawo ndiri kangu ikangouya ichiti ndakutogai ndoitei nevana vangu ndoitei nevana vangu amwe ari kupedze kushuke mabvi kutsvake manii pedzi ichinamata bless stana change him lord change him lord the lord will definitely change him guess what you are the game changer mine Game changer ndiwe Olinda ndiwe uri kutochinja life yaStana. All this you are doing you are promoting his business because mafenzi aStana may will not stop because kana achiramba achiimba zvinonakira vanhu anenge achinakirwa ndizvo they're not going to stop because iwo wauya uchiti mwari bless mwari his this his that his this his that vakuzotipinze mumatsanzi sati ndambozviita but ndakafita kupedzisira ndakuhiririka panapa because this woman andirwadza ine i mean i'm so sorry i feel bad for her but at the same time i'm like lady if i was right next to you i would have slapped the devil out of your face you need deliverance I couldn't, she couldn't breathe. Tikati tiripo, there is a whole woman, that whole woman could not breathe, could not breathe, one second ari kuchema achijamba tata video after video and I'm like wow I, I feel bad for you. I know ini ndinombotsamwa zvekutsamwa zviya but ukaona ndakatsamwa kudaro it has nothing to do with a man. Pane patori nemapersonal atitsamwisowo zvisinei nemurume. Because murume wacho ngewekuruma ani zvakataurwa ndimbuya yangu akati iwe Loveness murume unonga uchindochema kucheme kuti murume murume ngewekumboruma ani anyway bye guys I love you guys vanga varipo tichinakidzwa those who took something you don't have to be the one I was talking to Kana wauya wauya wega because you enjoying this life saka hatisi kuda zvekuita pamuromo baba nababa vamwe ini ndiri kukuonai hangu I can see you wauya pano wauya ega because wapanyanga foni yako ukauya panapa saka don't come here asking me kuti who are you telling this if it's not you get away face like stana